Назмин Валиф иҗат төркемендә җырлаучы, җырлар язучы, э, шигырьләр, э, поэмалар, эсселар бәян итүче Мәрьям. Дөрес әйтеп чыгалдым барысын да. Исәнме Влад, Әйе.
хәерле көн. Хәерле көннәр.
Я, башта исәнләшкәч тә мин бүләкләргә күчәм, карап торам, син бүләкләребез бар. Синекенә икенчерәк Илназ. Э, Зур бүләк алып Мин килгән. башта исәнләшә инде халык белән дә хәерле көн, хөрмәтле TNTV каналын яратып Тыңлаучы, яратып караучы тамашачыларыбызга һәм тагын бер кат Булат сиңа. Бүген инде бүләкләр белән килдек. Бүләкләр һәрбер кеше үзенчә тырыша инде нәрсәдер алып килергә. Мин инде менә күрсәтим әле. Менә Ярдәм мәчете бар бит инде безнең. Әйе, әйе. Быел күп кенә артистлар инде анда концерт бирдек Ярдәм фондыннан. Шушы Ярдәм мәчете белән бергәлектә без инде сөйләшеп, менә шушыннан биргән безгә Коръән китаплары, бик көчле китаплар инде. Менә чыгартып та күрсәтәм әле. Барысы да безнең телеканалыбызда. Менә мондый Китапларыбыз бар, бик болар инде бик мәгънәле менә нәрсә язылган монда. Эчтәлек российское мое мәхәллә, ха? Ну монда русча да бар, татарча да бар. Үткәне, хәзергесе һәм киләчәге. Бу сездә музейда бүләк булып ятсын, укысыннар, карасыннар. Ә монысы инде мин э, Стамбулда булган идем. Ә. Стамбулда яшәүче халыктан менә безгә инде анда барырга кирәк, мин үзем булып кайткан идем. Менә шунда булган бу халык ничек яши? Менә э, кухонный гарнитурлар, ниләр менә ничек өйләр, име, чәчәкләр. Кухонный гарнитурлар булат, әйдәгез арсы бүлмәгә бераз. Тәмле көрәш булгач, э, шушында дигәнне бераз э, чын күңелдән, чын күңелдән булат. Музеегызга матур иттереп укыгыз. Монысын да калдырмагыз. Музейга урнаштырачакбыз.
Анда шундый зур рәхмәт. Һәм инде күреп торам, Мәриям дә нәрсәдер алып килгән. Мәриям булгач инде үзен шәллекле дәрә йөргән. Әлбәттә, Булат, инде буш кул белән килмәдем. Минем бүләкләрем инде түгәрәк дип әйтсәм дә була. Чөнки инде менә бу беренче түгәрәк инде безнең инде Австралиядә туганнарыбыз яши. Аллага шөкер, исән-сау аралашып торабыз. Менә күптән түгел генә алар кунакка кайтканнар иде. Менә инде сезнең музеегызга бүләк. Кайнар чынаяк астына куерга инде менә шундый. Австралия крокодиллары Австралия сүрәте җитешкән. Бумеранглар, дүрт бумеранглы менә шундый. Моны жалко куярга кайнар чәшкә астына.
Һәм инде әлбәттә икенче бүләгем бар. Икенчесе инде менә монсы инде үземнең көчне кертеп пешергән. Бүген иртәнге дүрттә торып әлбәттә. И балакай. Сезнең тәмле көрәш инде проекты бик уңышлы проект шуңа инде әлбәттә бик күп Кызлар, егетләр эшли, аларга үземнән тәмле бүләк булсын дип, рәхмәт йөзеннән инде үземнән һәм тамашачылардан, гомумән, гаиләмнән менә шундый тәмле искиткеч сметанник. Кабул итеп алыгыз. Плюс 10, да 50. Рәхмәт.
Моңа кул чабып, моңа кул чабып китсәк тә була инде, кул чабып китсәк тә була. Пешереп китерүчеләр әле син беренчесе. Шулай ма? Әйе.
Менә бит. Мари- Теләк белән теләк. Чәй теләк.
эчәргә язсын әлеге күчтәнәчләрегез белән зур рәхмәт. Э, Бүләкләр кабул ителде. Кайтып китсәгез дә була. Рәхмәт, Шуның белән рәхмәт, катнашырбыз.
Фурат, рәхмәт. Тәмам дип әйтегез, дуслар, э, тәмле көрәш башланып китә. Я көрәшне башлар өчен э, башта инде сезгә әйтеп узарга кирәк. Тапшыруыбызның шартын менә бирелгән әлеге ризыклардан Тавык, бәрәңге, суган, сарымсак бар, бар, бар. Ике төрле ит әле сезгә бүген. Бер кешегә дә бирмиләр ике төрле. Сезгә бүген ике төрле ит әйе. Сыер ите һәм тавык итеннән нәрсәдер әзерләргә кирәк. Кайсыгыз беренче итә, нәрсә әзерли менә?
Илназдан башлап. Илназдан башлап.
Илназ син Юк. Зря син фора бирәсең. Илназ ул. Әле безнең креш башланды гына. Юк, мин экспромтом кеше үзе теге. Мин уйлап торам. Менә килдән итләр тора бөтен ризыклар күп монда нәрсә әзерләсәң дә була. Монда бик күп әйбер. Әллә ничә төрле ризык әзерләп була. Бик күп әйбер әзерләргә була. Ну инде мин үземчә менә ике итне күреп алдым да, Так. Уйладым инде люля кебаб ясарга. Ва!
Люля кебаб тәмле. Ирләр бит инде ит яратабыз. Әлбәттә, итсез бит инде яшәп булмый. Шуны икесен бергә кушып, бүген Алла бирса тәмләткечләр белән, ну, Ужаш текилә, именно. Әле сәбит- әле сөйләп бетермәдем, ужаш Ә, текилә. шикили шашлык. Шуңа күрә, ну, э, люля кебаб дип инде ул э, безнеңчә не түгел, безнеңчә әйткәндә инде Котлет инде. э, котлет дие. Ләкин озынча.
Котлет, озынча котлет камыр астында. Әле камарасына терәсең? Э, Әй, камыр белән төрәбез э, чүп китмәсен өчен теге. Чүп тә китми инде ул. Ну, матур. Илназ, Бу сосиска тести кебек була, но только котлет.
Мисема бераз әйтәм, мондый бер пешергәннәре юк әле бездә. Менә шулай шулай. Һәм берәр төрле салат әмәлләрсеңме? Әйе, монда күп бит менә бәрәңге салаты ясарга була чернослив белән. Сыр кушырбыз. Бәрәңге салаты ишеткән юк.
Рәхмәт. Мәриям, син берничек тә люля кебаб ясый алмыйсың хәзер. Син башка нәрсә уйлап чыгарырга тиеш иде. Шулай. Хатын-кыз пешерә белергә тиеш дип уйлыйм мин, мисал инде. Әлбәттә. Алай, Табигате буенча. алай гына түгел инде, хатын-кызлар гына дип тукталып калдым. Чөнки минем бит әле өйдә өч ир егет, ирем һәм ике улым. Шуңа көн саен итле әйбер алырга кирәк. Шуңа бүген инде, әлбәттә, инде менә карадым да өстәлгә торган ингредиентлардан. Минем өйдә еш яратып пешерә торган ризык бар. Французча ит, әлбәттә, пешерәбез инде. Син инде месьеләр генә мәлләр. Женева посижу. Әйе. Французча ит инде, әлбәттә, аңа инде бәрәңге кирәк булачак инде. Ит һәм суган, сыр. Һәм тәмләп ашаучы. Тәмләп ашаучылар.
Ашаучыларбыз инде.
Табылачак.
Һәм берәр төрле кызыклы салат. Салат инде, салатның исемен дә үзем Мәрьям дип кушырга булдым. Чөнки менә Мәрьямнән Мәрьям салаты бүген ашап карыйк, әлбәттә, ананас салабыз һәм орех. Һәм инде безнең тәмле кешеләр, әйе, сыр анда булачак, тавык пешереп, итле булачак безнең салат, әйе, тавыкны да пешерәсе бар, безнең итле, туклыклы салат булачак. Без булат минеке. Итнең кирәген бирәсез икән сез. Булат, без минекене ашый торабыз, минеке тизрәк пешәргә тора ахры. Шулайрак. Синең монда кайчан пешереп бетерәсең инде? Эшкә керешсәгез дә була, менә нәрсәдер турый башласагыз була. Амин, дуслар, сезгә әйтәм, э, бүген Тапшырубызның спонсоры яраткан спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлы җәмгыяте икәнен. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет килеп аша да алырга мөмкинсез. Һәм иң кызыгы, иң мөһиме, әлеге савыт сабаларны алганда аның төбенә карагыз, һәрбер Кукмара табасында, савытында фирменный Кукмара логотибы Барбар тик сыйфатлы савыт сабагына алыгыз. Безнең бүген катнашучылар көрәшчеләр дип әйтик, чынлыкта бик уңган булып чыкты. Бик оста бөтен итне шалт-шалт тизенә әзерлә. Күренеп тора, тәҗрибәләре бар. Бар. Гадәттә берсе тәҗрибәле булса, икенчесе тәҗрибәсез. Монда гадәттә безнең ир-егетләр бик сирәк очрата дип әйтик инде. Гадәттә түгел. Безне шаккаттыралар, ә бүген Илназ инде чынлап торып шаккатыр дип уйлыйм. Чөнки э, бөтен генә сер түгел бит, синең э, кулинария техникасын тәмамлап, хәтта шул э, һөнәрең буенча эшләгәнең Илназ. Син менә соңгы вакытта пешерергә туры килгәлиме сиңа? Бөтен кеше уйлыйдыр инде, «Ват, Илназның өендә яралы кайтып үзе пешерәдер инде, хатынына пешерттермидер» дип тә. Э, Бөтен кеше шулай уйлый инде булат, рәхмәт сиңа моңа. 97 нче елда Соңгы тапкыр пешердем.
укырга кердем.
98-дә бетердем. Анда укыганда да инде, э, ул бит укып чыгу дигән әйбер Бер. Пешерә белү дигән әйбер түгел. Ә шулай менә. Ә, юк.
Анда практикада өйрәнәсең. Менә практика. Анда укып чыгу просто бөтен һөнәр бит. Эштә менә практикада өйрәнәсең. Менә сәхнәдә. Теориясен генә өйрәнеп.
Әйе, сәхнәдә дә җырлыйбыз, ә сәхнәгә чыкканчы бит әле җырлыйбыз дип уйлыйбыз да, белмибез бит инде. Концертлар куя-куя өйрәнәбез, шулай бит. Монда да шулай ук, монда э, мин инде Укып чыккач инде столовыйга да кереп карадым эшләргә. Кызык булмады теге бәрәңгәр читәләр. Яшь кешене. Чөгендерә, чөгендерә читәләр. Шуңа күрә э, мин инде үземә сүз бирдем, әйтәм, рестораннарга табып, рестораннарда гына эшлим дип. Так. Шуннан инде иң беренче эшләгән рестораным булды. Э, Тургай рестораны. 10 микрорайонда. Аның хуҗасы Галия Харисовна иде. Әле хәзер дә, Аллага шөкер, Галия Харисовна инде аралашасыз. Аралашабыз, эшләп тора ничә еллар буе. Шуннан инде бер акчарлакта эшләдем, Тургайда эшләдем, Тангыда эшләдем, бер Пятницда, Олимпиада эшләдем, менә ахыргысы Олимпиада иде. Ну, я сен алыштырганнан соң. Алыштырганнан соң шуннан инде менә җырлап киттем. Ә эшләү, ашарга пешерү кешенең күңеленә булырга тиеш. Аны Син күрүгә аны мөмкин. укырга да кирәкми. Ә, аңлашылды. Өйрәнергә дә кирәкми. Менә күңелеңдә бар икән, менә минем күңелдә бар бүген ит оршысы килә икәү безнең. Менә шул пешерәбез. Мәриямгә күрәсең бит. Мәриямне тормышташ алып Мәриям барыйк. үзенә пешерсен ди.
Пешерәм, әлбәттә.
Диярлек, димәк бүген ит э, аңлашылды. Минем итләрем әзер, почти. Э, Еш пешерми аңлавымча, чөнки концертлар белән. Ә сиңа менә син концертлар вакытында йөргәндә кем өйдә пешерә?

Бик күңелле.
Шулай. Бик күп гастрольләрдә җөрсәң, бер көнне ишек бикле булмасын. Ачкычны алыштырып куймасыннар.
Менә ансы да бар әле Булат шулай. Куркам. А?
Куркам, ләкин эшләргә дә кирәк. Әй, эшләргә дә кирәк, әй, гаиләне туйдырырга да кирәк, чөнки инде гаиләдә хәзер бер кеше генә эшләп алга барып булмый. Шуңа икең дә бер тигез эшләргә тиеш. Җиңнәр сызганып.
Чөнки балаларны үстерергә, карарга, юлда йөрергә Барыбер ял итергә дә барасы килә, машиналар да алмаштырасы килә. Эй, Шундый эй, рәхәтлекне дә. берәү дә әле. Бар әле нәкъ үзебезчә эзләгән.
сөйли бит бу. а. Бөтенесен дә. Шулай.
Ян, э, французча ит. Французча ит, менә әлбәттә итне инде бик юка итеп кенә кистек. Хәзер инде безнең Иң куркыныч моменты килеп җитә, Иң куркыныч моменты ул нәрсә ул? Түкелдергә кирәк.
Әлбәттә, мин моны өйдә пешерә башлаганда, күршеләр җыела, и, монда бала йоклый. Мөмкин. Не, сиан төнләп пешерәсеңме? Төнләп пешермим. Көндез дә бала йоклый бит, Булат. Ой, китенде, шулай дип әйтәләрме? Әйе, көндезге йокыны берәү дә әйе алгыргытмаган, шулай булгач, балалар көндез дә йоклый, шуңа күршеләрнең ишек төбенә җыела. Әйдә, итне кыйныйк.
Э, тапалыйк диләр. Кыйналгычыгызны бирсәгез, әлбәттә кыйныйм. Әлбәттә, кыйнаучысы да бар, барысы да бар. Әнә. Э, Мәриям итне тапалый торсын, ә э, без Илназның әлеге итләрен ит тартыштан чыгарыйк әле. Инде безнең эшебез китте хутка ди. Ит чыгарылды.
Ит чыгарылды. Ике итне куштык.
Куштык. Әз генә бәрәңге дә куштык, тәмләп төш өчен инде. Хәзер инде күп әйберләрне менә монда бергә шушы тәңкәгә савытка салып, шуны салабыз да. Нәрсә фаршка кушыла, башта турыйбыз, аннары кушып болгатабыз. Ага, мин әйткән идем, суган да чыгармыйсыңмы соң ит арткычтан дип. Юк ди. Суган, иң тәмле, иң тәмле фарш була инде тегелүлә кебаб, котлетта да туралган әйбер. Чи сукны да турасың вак иттереп. Сарымсак. Э, сарымсак ул. Кайсы синең эшең бар?
Э, әйе, менә мин куша торам, сез сөйли торыгыз ди. Сөйләшә торыгыз ди. Э, сез сояк сөйләгәндә безнең дә эшләгез яме, синең дә инде итең тап алды. Хәзер аны матур итеп менә бу савытка. Табаны майлады.
Мәриям, әйе, табаны майлады. Әле тозламады, борычламады, ансы? Тозламадым, борычламадым.
Хәзер тезгәч, тозлыйбыз, борычлыйбыз, тәмләткечләрне салабыз. Әйе.
Һәм эшләр киләчәк. Яхшы, әйдәгез без сөйләшеп алыйк инде сезнең бераз э, балачагыгыз турында да. Балачагыгыз ничегрәк узган э, һәм ничә яшьтә анда әйтик пешерә башлагансыз яисә җырлый башлагансыз шуларын да барысын да бергә үрелдереп. Синең бар сеңлең, гаиләдә олысы, шулай бит? Әйе, мин үзем Башкортстан кызы инде. Башкортстан кызы. Э, Казанны бик яратам, әлбәттә, 13 ел Казанда яшибез. Шуңа шул 13 ел эчендә гашыйк булдым Казанга дип әйткәндә. Әйе, тулаем, әйе. Әтием яр Башкортстанда калды инде. Әйе, туган җирем Башкортстан, инде торган җирем Татарстан. Ике якны да тигез яратам, Аллага шөкер. Шуңа эшлибез дә, җырлыйбыз да, гаилә белән дә мәш киләбез. Шуңа бар якка да җитешергә тырышабыз инде. Инде бу э, юмор менә шул ук э, нәрсәдер сөйләү сәхнәдән эмас, сөйләм теләк килгән әниеңнән. Әнидән килгән безгә бөтен талант дип әйтсәм дә, сөйләм буенча да, җыр буенча да, чөнки ул безне тартып инде сәхнәгә әкренләп-әкренләп бәләкәйдән мөндерде, җырларга да өйрәтте, сөйләргә дә өйрәтте һәм шуның белән дәвам итәбез. Безне дисең, ә сеңлең шулай ук? Сеңлем җырлый, әмма ләкин инде ул башка эштә эшли, ул бөтенләй. Ул нормаль эштә эшли инде. Әйе, экономист. Ашага, ашага торып пешерә. Нормаль эштә.
Безнеке дә нормаль, икенче яклап караса. Безнең эш инде күңел өчен күбрәк дип әйтәм. Күңел өчен, ләкин ул күңел өчен эшләү акча бераз китерсә, шундый күңелле була инде. Әйе, шулай. Дөрес бит?
Дөрес.
Син бер нәрсә күзәттем мин, сөйләгәндә син эшләмисең икән.
Мин бер бер генә Сезерлар токымнан түгелмени? Теге алар бит бер юлы беренче яшьтә эшли. Син эшлә. Менә Илназ. Булат дөрес сорау бирдең.
Э, ашыгып пешергәндә читкә карарга ярамый. Только күңел менә шушында кереп китәргә тиеш. Менә күңел әлбәттә. Менә минем күңел хәзер чиснукта. Әйе, чөнки чеснокны ваклап бетермәсәң, э, теге кирәгенчә, ул инде ашаганда җә сиңа эләгәчәк, җә миңа бик әче булачак инде. Шуңа күрә менә минем чесногым әзер. Әле мин сезгә әйтергә онытып торам икән, монда сез әгәр дә уйласагыз, э, бәяне Булат бирәчәк дип ялгышасыз. Э, Тапшыруыбызның Әк менә ахырында сез бетмәсен ризыкны әзерләп бетергәннән соң киләчәк безгә белгеч, эксперт дигез әйе, һәм ул үз нәтиҗәсен чыгарып, Ул да булачак, Булат э, бәйрәме. ул э, бәясен әйтеп, Җитешле, җитешсез якларын барысын да ассызыклап, аннан соң аның сүзләрен сезгә мин ирештерәм. Монсы әле бераз гына соңрак анонс ясап куйдым, шуңа сезгә тырышырга кирәк. Булатны сөйләм дип түгел, ә белгечкә ошарга теләп. Ә, Илназ, Самый главный үзебезгә ошарга тиеш иң беренче. ә, синең гаиләдә дүрт бала, Аллага шөкер.
өч э, ир бер туган, бер кыз бер туган. Бер яраткан сеңлебез бар. Кыз иң төпчеге. Иң төпчеге, Аллага шөкер. Өч малайдан соң бер кыз.
Без инде олы брат, олы брат, сеңлем Казанда тора без инде. Олы брат ничи?
Олы брат Казанда үзе эшмәкәр, үзенең эшләре белән. Э, Сеңелкәш инде э, кияүгә чыкты, үзенең семьясы белән. Э, Кияүбез бу аягыннан. Гомерем буе, гомерем буе нитте теге хыялланып яшәдем, әйтәм. Кияү мишәр булса ярар дигәнем, Ходайның биргәненә шөкер бирде Аллага шөкер. Нигә көләсең? Юк, үземнең үземнең теге миңа бит карыйлар да син мишәр диләр. Мин тәм, миндә мишәрлек тә бардыр, чигәнлек тә бардыр. Чөнки э, үзең беләсең сәхнә бит ул бөтенләй берен таләп итеп тора. Анда чигән дә булырга кирәк, мишәр дә булырга кирәк, оста да булырга кирәк, җырлый да белергә кирәк. Хәйләкәр дә булырга. Ашарга да пешерә белергә кирәк икән менә, оказывается. Э, өйдә бит инде башында сорау биреп киткән идең, э, өйдә ашарга пешерәсең дип. Өйдә ашарга пешерәсең дигән сүз ул теге хатын-кыз пешерергә дигән генә сүз түгел инде ул. Э, әлбәттә, хатын өйдә булгач, син башка эшләр белән эшләп йөргәч, кайтып ашарга да пешереп утырып булмый, җылата икән бу булат. Җылый белмидер инде, менә суган җылата икән.
Хатын искә төште диген. Әйе, әйе, әйе. Менә шуңа күрә Ну, менә соңгы вакытта нәрсә белән сыйладың алайса гаиләңне менә? Ахыргы вакытта менә безнең бит инде э, мөселманнарда иң зур бәйрәмнәрнең берсе э, башта Ураза гаете. гаит, ни, ураза бәйрәме, гаете. ураза гаете, аннары корбан гаете инде. Һәр ел инде без э, Туганнар белән җибәрдең. туганнар белән инде корбанлык чалабыз инде. Шушы корбан чалганнан соң Үзем лично бөтен туганнарны, бөтен дусларны җыеп, хашлама пешерәм инде мин. Бу синең туган авылыңдамы?
Балык. Туган авылымда әти-әниләргә кайтып. Олы Солтан авылында.
Балык бистәсенең Олы Солтан авылында туганнарны җыям, дусларны җыям, бер өлешеннән шуларны сыйлыйм. Шушы әйберләр белән инде хашлама пешерәм, тәмле иттереп. Бу минем коронный блюдо дип әйтәсем килә инде һәр җылы. Шуңа күрә Бөтенсә көтеп ала бу бәйрәмне. Әйе, балык бистәсе болай да бит инде безнең бит инде балык бистәсе хәзер гөрлей. Алла бирса инде тагын бер ике җылдан шәһәргә әйләнәчәк. Шулай ук ма? Шулай ук Алла бирса безнең э, күп кенә клублар төзелде инде Аллага шөкер. Бик күп клублар төзелде инде, юллар төзелде. Халык хәзер бездә э, яшәми, гөрлей. Ага, а спортка Спортка да безнең спортка бит бит шулай әһәмият бирелә кебек. Безнең бит инде- Үзең дә бит безнең Без спортсмен җегет, монда таш. Белсәгез. Ни, э, безнең бит инде спорт ягыннан төрле яктан менә көрәш кенә ни тора. Безнең көрәш, көрәш ягыннан бик бит ничә еллар буе урыннар алып килдек. Хәзер дә алып барабыз Аллага шөкер. Волейбол, футбол, Синең үзеңә иң якыны керәш шулай. Э, безнең балык бистәсендә менә э, футбольный э, поле төзелде инде бик күп. Әле ул башка районнарда юк. Шуңа күрә безнең бөтен спорт төрләренә дә бөтен мәйданнарыбыз да бар, клубларыбыз да бар. Бөтен нәрсәбез бар, Аллага шөкер. И заниматься итүче җегетләребез дә бар, һәм шушыны алып баручы җитәкчеләребез дә бар. Йә, Мария.
Безнең дә эшләр бара, Булат инде. Синең эшләр барам, без инде монда э, күчергә тиештер гаиләгә, бигрәк тә мин э, якын инде балалар темасы бераз гына. Э, Икегезнең дә, монда синең ике малай булса. Ике малай.
Эш малай.
Илназны. Дөрес әйттең бит, бу танымадыңмы?
Йә. Нинди хөнәрләре бар? Табигать ял иттеме, музыкаль яктан, иҗади яктан, әллә киресенчәме? Ул улым инде бөтенләй башка өлкәгә китте дип әйтсәм, чөнки ул спорт ярата йөзергә ярата инде. Нормаль өлкә миңа калса. Атнага 3 тапкыр инде әлбәттә без бассейнга йөрибез. Инде үзем дә тартыла башладым аның артыннан. Суга табамы? Суга табам дип әйтсәң, кысла бит мин. Кысла булгач, әлбәттә, инде суга тартылырга тиешмендер дип уйлыйм. Природа буенча, табигатем буенча. Шуңа әле ул гимназиядә укый, безнең инде яхшы укый. Инде ике дүртесе генә чыга. Аллага шөкер, тырышабыз, тырбашабыз. Шуңа әйтәм, репетиторлар чакырасыз. Юк, репетиторлар чакырмыйм, чөнки менә инглиз теленә күпләре репетитор

Теге чыгарткыш аша да чыгарырга була. Битәр кыш аша да. Битәр җан. Ну, болай инде күзгә күренеп тора менә. Хәзер шушыңа без инде кушабыз тоз, Тоз, борыч. борыч, ине и һәм күп күп әйберләр менә куша куша башладык. Сүннән әйтеп. Ә, Син дә балалар хакында инде ике-өч сүз генә. Мин белән балаларым синең спортсмен. Һәм син менә әле үзеңнең ә, әңгәмәләреңдә әйткәнсең, балаларым минем Җырларга да тиеш дип, чөнки җыр белән күңел чистара. Һәм дингә дә тарытыла дигән әле менә балалары. Әйе, Булат, Аллаһ. Алар хакында гына берничә сүз сөйләп булса, менә спорт, җырның һәм дин кешесе. Аллага шөкер, менә спортка килгән әни мин үзем дә спортны бик яраттым, көрәштем, чаңгыда чаптым. Мин спортның любой төрен яратам, чөнки аны яратмыйча мөмкин түгел. Балаларымның өчесе дә спорт белән заниматься итә. Э, уртанчысы инде сборная россияга керәчәк алла бирса э, тэквондо буенча менә сиңа вәт э, тэквондо буенча инде кечкенәсе җиде яшьтә кубок алып кайттык шул тэквондо төре буенча инде көрәшкә әле мин үзем теге көрәшне язып кышын көрәшкә иртә җитешерләр просто менә шушы төр белән барсыннар ныгысыннар дисең ныгысыннар дип әйтәсем килә инде ә җырга музыка җырга өчесе дә җырлый олысы күбрәк җырларга ярата инде аннары үзем баянда Уйнарга гомер буе теләдем, но уйный белмәдем. Ни, э, чөнки әллә ирендем мин аңа. Әлбәттә инде минем ике малай да баянга уйный. Уртанчысы да, кечкенәсе дә җырлыйлар да, уйныйлар да дигәндәй. Ә, Аңлашылды.
Безгә кирәк хәзерге вакытта. Хәзер әлбәттә майонез кирәк һәм бер стакан су. Инде безнең кайнар мичкә Ә, Бер стакан суны монда саласың әле? бер стакан суны монда салабыз почмагына. Ай-яй, шулай суда пешерә Ярты стакан да җитәр, но мин өйдә бер стакан су салам, чөнки монда кечерәк баба булгач, ярты стакан су. Һәм безнең 15-20 минуттан ит әзер, шулай ме? 15-20 минут бик ашыкма әле, ашыкканы сизелә Булатның. Дуслар, берничә мизгелдә монда тозлап, борычлап бетереп, Мариямның инде әлеге французча итен майонезлап алырбыз, ә хәзергә тәмле керәштә реклама. Дуслар, тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта бүген оста пешекчеләр, кулинарлар, белмим, тагын нинди генә эпитетлар сайлап бетерергә. Менә Илназ Минвалиев һәм Мәрьям һәм Мәрьям туры килеп тора. Мәрьям, синең әзерме? Мин әзер, әйе, хәзер духовкага кадап куябыз. Бераз гына су салды, майонезлады, французча ит. Әйе.
Хәзер бик тәмле Мәрьям сүзләренчә. Пешкәнен генә көтәбез хәзер. Пешкәнен генә көтәбез.
Ә Илназның бу вакытта Илназ тик тормый ул. Нәрсәдер хаман Мин болар тыныч кына менә шып- шушындай матур гына не, бу камыр. камыры әйе.
Үзем бастым.
Үзем бастым, үзем кисәм һәм үзем чорныйм. Син Менә булышсаң. иң кызыгы шул чорнавы.
Без аны э, кайдыр тезәчәкбез. Моны без. алып куйсаң, юк булыр. Так, алып куябыз.
Без аны тезәбез кайда? Менә бу э, агач. Таякчыкларга.
Шпажки дип атала инде ул. Э, башта кигезәбез чернослив. Чернослив нәрсә өчен, во-первых, беренчедән тәм бирә иткә инде. Икенчедән, бу итне тотып тора. Бу кара җимеш. Төшеп китми инде ул, шушыңа менә.
Әллә нәрсә күрмәгән безнең күрсәтләребездән. Э, инде э, сили барган арада, нәрсәләргә эшли барган арада иҗат турында да бераз сөйләшик әле. Иҗат, җырмың, концертлар, менә иҗат төркемең кайсы Э, өлкәләрдә, районнарда, республикаларда чыгыш ясыйсың һәм э, гомумән соңгы вакытта ул концертларга йөрү отышлымы ул? Кирәк булды. Кирәк булды. Күпме нервы, күпме э, анда белмим. Вакыт сарыф итә. Илназ, сөйләле менә син. концерт кирәкме кирәк түгелме дигән әйбер ул ул сорауга җавап бирү мәгънәсезлек сорау мәгънәсезлек сорау кемнең кемнең күңелендә җыр бар менә минем җырлыйсым килә мәсәлән ул җырларга тиеш ул җырларга тиеш
һәрбер җырчының үзенең тамашачысы бар әйтергә ярамый менә мине яратмыйлар аны яраталар дип һәрбер кешенең үзенең тамашачысы була әлбәттә инде җырдан тора кешенең үзеннән тора киемнән тора Гомумән, кешенең үзеннән тора менә халык ашар өчен. Ә, Аннары инде икенче концертларга килгәндә ә, син үзеңә бит инде җырмаган кеше түгел, шуңа күрә концертларга чыкканда иң мөһиме ә, коллективны туплап, барлап, күбрәк алар өчен борчылырга кирәк, үзең өчен түгел. Ә, Гастрольләргә чыкканда. Аларга рәхәт булсын.
Гастрольләргә- Аларга ошасын. Га- Шулай. Йо, гастрольләргә чык- гастрольләргә чыкканда. Аннары инде әлбәттә төркемең Бар. Тулаем булса, тулаем теге. Аны бит кайбер сәле э, әйдә ашыга пешерә тору дисәң, зә кача ул. Әйе, башка сәбәп. Зә берәр сәбәп таба. Соң керә бездә Аллага шөкер анда ебер җук инде мин менә. Ничә төркем э, туплап карадым. Э, Быелгысы инде әлбәттә бөтенебез нәрсә булдыралар шуны эшлибез. Бер-берегезне аңлыйсыз?
Менә Мәриям белән бер җыл эшләдек Аллага шөкер. Быел да жаңа программаларыбыз бар, менә гастрольләрдә чыгып кердек инде, тагын чыгып китәргә торабыз. Э, репертуардан тора инде халыкка репертуарың ничек була синең репертуарыңда халык җырлары халык процент халык җырлары бик күп инде минем э, халык җырлары дип инде минем эстрадный җырлар да халыкка ошаганрак э, иң беренче чыккан иң теге кемдер әйтә кызларым кызкайларым деген җыр белән кергән булып бит миңа калса мәхәббәтем белән күңел менә кемнең ничек күрдеңме ә әбиләр буенча әбиләр курай радиосы ул вакытта чыккан курайга бирә ул вакытта

Җырлар белән шул дә- җыр белән дип Шушындый ассоциация җырлар белән бирә.
әбиләрне яраттырдым. Ага. Ней, Аллага шөкер, минем кая барсам да минем зритель, минем э, ней. Үз тамашасы Олы, бар иде. олырак, э, өлкән, өлкән яшьтәгеләр, Аллага шөкер, алар безнең җырны яратып тыңлый икән, безгә 35 плюс. Безгә шул зур бәхет. 55. 35. Исәк 55 плюс.
Менә патроннар кебек безнең э, Черносив Шушы таяшыкларга кереп утырды. Әй, әй. Матур бит инде, ме?
Былай гына кыздырсаң да була, но ит кирәк. Без моны куйдык инде. Бу сөяккә ит кундырырга кирәк. Без моны куйдык инде, әлбәттә, сөйләгән идем. Э, менә бу тәмләткеч бирде сине, тәм, чернас ефиме, иткә. И шушы ит шушыны тотып торырга тиеш. Менә болай. Мәсәлән, менә. Эй, таманы мин иде азыкланып төшәрә китә. Куям төшәрә китә сезгә. Менә вакытны сән чигештәрә кирәк икән. Менә болайрак примерно.
Хәзер бу инде процессы.
Процесс китте менә шулайрак. Илназны сез төшерә торыгыз, бу Илнара ит кундыра барган арада без күчтек Мәрьямнең иҗатына. Син бит инде Илназның төркемендә чыгыш ясасаң да, аның иҗаты, әлбәттә, үсеш темпы белән дөресрәге үсеп бара, шулай бит? Һаман да үсеш юлында.
Син дә бит үстерәсеңдер үз иҗатыңны? Әлбәттә.
Форсаттан файдаланып, нәрсәләрдер җырлыйсыңдыр, үзеңне дә халыкка күрсәтәсең киләдер әле, клипларда төшерәсең икән. Җырлыйм, монологлар сөйлим инде. Хәзер көлеп әйткәндә биисе генә калды инде. Шулаймы универсаль солдат ясап бетерде бездән Илназ. Әлбәттә. Аерым биючеләр бардыр бит төркемдә. Аерым биючеләр бар.
Аларның икмәкләренә кермәгән әле дәвам итсеннәр. Шуннан соң инде үзем инде, әлбәттә, инде туктап калмыйм. Менә телевидениедән күренмәсәм дә, минем тормышым, иҗатым туктап тора дигән сүз түгел, әлбәттә, ирем белән берлектә инде ул инде безнең видео белән дә шөгыльләнә. Эй, рәхәт, ә?
Ирең сөрә, ирең монтажлы. Башка кешегә түлисе юк. Менә әле яңа гына соңгы сентябрь аенда Көзге сөю дигән җырга инде клип төшердек. Алла бирса инде зәңгәр экраннарда күрербез дип өмет итәбез. Һәм инде тагын инде эшлибез яңа җыр алдым. Яшибез, яшибез әле дип аталган бик матур, искиткеч. Аны да ишетергә язсын. Авторлары кемнәр инде алайса? Автор... язып бирмидер бит?
Авторлары безнең инде Ренат Муслимов та бар, Фәрит Абыйхатыйпов белән дә эшлибез. Шуннан соң Максим Морозов аранжировкалары белән эшли. Ә син җырлар сөйлаганда Илназдан э, киңәш сорыйсыңмы, мәсәлән, яңа тыңлатып карыйсыңмы? Әлбәттә, ул да киңәш сорый, мин дә киңәш сорыйм инде бер җыр сайлап. Күбрәк мин сорыйм бер әле монда, күбрәк. Әйе, ул инде җыр турында да сорый, берәр костюм алса да сорый, шулаймы, монысы килешәме, монысы юкмы, бер 7-8 кешегә җибәрмичә. Әле син монда үзенә күрә теге соры кардинал кебекмени әле син теге, а? Мин генә түгел, бөтенесен дә җәлеп итә Илназ. Ул Бергә икенче яктан бик таләпчән кеше үзенә һәм инде безгә дә таләпчән ул. Шулай булгач концертта инде бары ике сәгать кенә ди, сез инде бөтен көчегезне, бөтен инде йоклыйсыгыз киләме, авырып торасыз, бөтен нәрсәне онытасыз, бары күңелегез белән инде сәхнәдә булырга тиешсез. Чөнки халык Әлбәттә, түләп керә. Сезнең хәлсез Йөзләрегезне күрергә йөзләрегезне тиңләү. күрергә түгел, җыр, моң, ниндидер культураны күрергә. Шуңа инде без инде бирелеп эшлибез. Юк, ул бик кызып китүчән кеше ди үзе менә, бик тиз кызып китә дип Мон- әйтеп салганы бармы? Ил- Ни, Булат, шуны әйтәсең килә. Беренче Сезгә эләгәме син генә, бераз? син генә сорамыйсың бу сорауны миннән инде. Мин аны беләм, Еш, шундый икән еш инде. сорыйлар, ничек соң Илназ белән эшләү? Юк, мин яхшылыкка кызам. Е, Илназ да кеше бит. Әлбәттә, кеше белән уртак тел табып була шулай бит. Кырыс булса да, усал булса да, компромисс табабыз, уртаклык табабыз, шулай итеп бергә эшлибез. Инде безнең инде уңышлы дип уйлыйм. Ни Безнең бигрәк җайлы хезмәттәшлек- иплек, каян таптың син аны дип. Хезмәттәшлек уңышлы дип уйлыйм, чөнки менә бер ел дәвамында бик күп уңышларга ирештек төркемебездә инде, баянистта бар. Илназ үзе шундый җитәкче, безне бик Сәхнәдә генә кайгыртмый. Ашаганбызмы, йоклаганбызмы, шулаймы, кайтып җиттекме, бөтенесен дә хәбәр. Әйе, чын, чынлап та минем Башкортстан әтиемнәр булса. Әйтәләр бит әле.
Рәхмәт инде, рәхмәт.
Аның яртысы дөрес тренер, яртысы. Син дә Булат, хәзер менә бу әйберне тәмле инде бу бик шул хәтле тәмле булачактыр дип исәплим инде.

Моны ир егетләр яратмар, әгәр дә сездә зур сабырлык, түземлек булса аны эшләрсез. Әгәр дә миңа алданрак әйткән булсалар, Илназ шундый бер шит, мин ышанмас идем. Бер ничектер миңа калса теге читтән әнә әйтәм бит тиз кызып китүчән аның сабырлыгы да бик озакка җитмидер кебек тоела. Монда ләкин мондый бер сабыр булмаса эшли Әгәр сабыр кешеләр янда булса, Илназ да тиз сүнә, булачымсы да бар. Менә шушындый матур бер Камыр эчендә котлет булды бу. Русча сосиска в тесте була инде. Безнеңчә не э, фарш инде бу. Бер таба бирсәң, без аны тизә барырбыз. Әйдә, тизә дә барабыз.
Тизә барыйк, сөйләшә барыйк, э, клиплар дигәннән Илназ менә э, күпчелек безнең халкыбыз хәзер дә бездәге яшьләр инде күбрәк клип пешерергә тырышалар. Бу сер түгел инде үзебез дә теге хаман клиплар клип арасына куабыз. Халыкка клип кирәкме? Бәлкем теге концертта җырлаганда җитәме? Синең үзең ничек? Син синең клибың нинди? Минем иң беренче клип төшерелде Эх йөрәгем дигән җырга. Әйе, аны хәтерлим.
Гөлсәр бәр сүзләре, Аскар Русланов көе иде. Хәтерлим, хәтерлим. Мин аны бик яратып җырладым инде. Э, чөнки бик мәгънәле җыр ул. Аны клипта бик мәгънәле төшерелде инде. Икенче клип инде минем э, менә әле бу күптән түгел клипларга бик мин ниткәнем юк, игътибар биргәнем юк инде. Күбрәк җыр. Клип артыннан кумыйсың. Клип артыннан куган җок инде, но мин ул әйберне кирәк дип уйлыйм. Чөнки тамашачы көтә бит инде, халыкка ул кызык кызык кирәк, ни кирәк. э, менә ярдәмләшеп яшь иткән җырга клип төшердек инде э, Рамиль Әхмәт Сафина сүзләре. Так. Әлфәрит Якшинбеков көе. Э, менә бик матур гына ни клип чыкты инде. Хәзер инде менә быелларда Изге теләк дигән җыр бар, менә Мәриям Бит инде безнең оста хәзер. Клип төшерү буенча үзенә төшереп кайтты. Хәзер ике. А, син башта карыйсың, аныкы уңышлы килеп чыкса, так. Чөнки үзебез режиссер, сценарист. Алла бирса инде менә Изге теләк дигән җырга клип төшерәчәкбез. Бик матур чыгачак инде, анда теләк турында җырлана, дөнья турында, мәхәббәт турында, бөтен ризык турында. Бөтен глобаль. Бөтен әйбер шунда инде.
Глобаль. Анысы төшергәч күрсәтербез, менә монда күз күрер, менә ит әзер, име, берсе. Матур инде, менә мин май салсам. Нәр салмыз анда?
Мин анда, юк, мин алып бирсәм, син салыр ең, мин юк. Юк, мин үзем салыйм малай. Күпме кирәк?
Чем больше, тем лучше. Ябышмасын өчен.
Булды.
Әнәнең үзенең дә мае чыга итнең, шуңа күрә. Так.
Менә шунда сылыйбыз да инде. Бу бик оригиналь.
Әйбәтләп, әйбәтләбрәк инде теге җиренә җиткереп кырыйларына да. Яра, яра, яра.
Аякларына да инде булат. Җиренә җиткереп син теге строй, стройкада стена буяган кебек буйсың. Теге халтурщик кебек дисең. Әйе, булат менә шушыны, шушыны э, матур иттереп менә шушында куябыз. Әйдә, тезә башлыйк.
Менә бик матур булачак. Инде минем ашысы килә башлады. Ә бу вакытта Мәрьямнең э, Тавыгы пешеп чыкты. Тавык э, пешеп чыкты. салат, салатка да безнең кешеләргә кирәк бит әле, шулай бит? Э, салат дигәннән. Э, Сине менә моны үзең итеп карыйсың килмиме чорны? Юк. Минем барып килеп чыгар микән? Чыгар. Игәтмәкче буласыңмы? Мин ит тотам, камыр чистай бер, ул тот курыкма. Менә монда баш. Кулым чистан. Башта менә монда, менә бу баш белән кертәсең. Әйе, әйе. Әле бу иләткәннәре юк әйе. Әйе, әкрен генә башлыйсың менә хәзер. Изолента белән чынаганың бармы правада? Бар, бар, бар. Бу ризык. Әйләндерә торасыңмы әллә? Юк, әйләндерергә сиңа кирәк. Ну, әйләндерергә дә бар. Сиңа җиңел. Кысарга кирәк түгел булат. Кысарга кирәк, кысарга кирәк, кысарга. Бик каты кысарга. Менә. Бер кулыңнан килмәгәч.
Тотынмады. Тотынмады бит. Син миңа турарга куш инде, яисә тезеп куярга, менә шулай иттереп. Ярар. Эзеп тә китергә мөмкин.
Аптырап тормый Илназ барыбер инде икенче ягыннан да урый. Бу ризыкны каян өйрәнерсең, Илназ? Бу ризыкны Бу ризыкны техникумда өйрәтмәделәр. Юк, өйрәтмәделәр. Мин моны экспромтым бөтен менә Нәрсә әзерлисең дигәч, фарш дидем. Фарш бит инде безнең иң тиз пешә торган ризык. Ә. Ит буларак. Бая сөйләште бит инде, ирләр ит ярата, шуңа күрә. Менә матур иттерә өчен шулай итеп җибәрәбез әле. Столны күренеп тора инде. Менә матур бит инде.
Матур, матур, монда ирләр.
Әзрәк ара куябыз. Э, теләсә кайсы бәйрәмнең э, табынын бизи алырдай э, ризык дип әйтәсез. Килә. Әлеге. Аннары булат менә, менә бу уже үзе бер әзер ризык. Менә шулай дип кенә Түгәрәк исен дә матур иттереп. Бу инде безнең җә биштек, җә катик дип аталган. Монда кыздырырга була, үзен айрым.
Калган иттербез ие.
Ярай, Илназ бит әле син мин беләм, үзеңнең туган ягыңда үз исемендәге төрле ярышларда иштәсең, конкурсларда. Алар хакында 2-3 сүз генә сөйләп узсаң, кызыклы рим миңа. Конкурслар райондан чык кабул итәргә бөтен шәһәрдә ашап бетмәскә микән? Ой, менә Мегез чыгарып җириләр инде, тегеләйтер байтып. Бар да бит инде андый әйтүчеләр дә, ярдәм кул сузучылар да. Бар Аллага шөкер.
Иң беренче башлыйбыз инде без э, нинди генә бәйрәм оештырсак та хакимият башлыгыннан. Э, Рөхсәт сорамыйча булмый Рөхсәт барыбер. сорамыйча, э, хакимият башлыгыбызның барлык мәсьәләсенең бөтен спорт төреме, э, ашау эчүме, бәйрәмме, нинди генә бәйрәм булса да бер кая да калырга тырышмый читтә. Бөтенләй менә шушыны Актив. актив, э, үзенә дә, халыкка да булсын дип, безгә дә безнең күңел булсын дип, э, рәхмәт безнең хакимият башлыгына. Чөнки э, аңлап Бер-беребезне яшибез инде. Әлбәттә, ә конкурслар бу елларда гына үткәргән юк. Әлегрәк инде шул чаңгы ярышларына булышалар икән. Көрәшкә. Авылда инде кышын зату үткәрәбез. Хәзер кеше калмады үткәрергә, була дөрес әйткәндә. Яшьләр Нәҗәл шәһәрдән дә кайтмыйлар инде шул бәйрәмгә. Яшьләр китеп бетте. Хәзер шәһәрдән дә кеше авылга кайтасы килми, шуңа күрә Күбрәк инде Казанда көрәшләргә менә үзем йөрим монда хәзер. Күбрәк инде. Ә районга инде төрле мероприятиега, нинди генә мероприятие була, минем инде кайтып, шунда катнашасым килә, җырлыйсым килә. Пешерергә кушса да пешереп тә торасым килә инде, әлбәттә инде. Сабан туйларны калдырганым юк инде. Чөнки ул бит туган ягыбыз инде. Ә көрәштә үзеңнең катнашканың бармы, көрәшкәнең бармы? Бар, бар, мин балык кесәсендә инде көрәшеп урыннар да алдым. Э, Ул инде укыган чорларда Махсус аның өчен бит механспортларга да йөргәнсең, вакыт каламы спортларга йөрергә дә? Формула Вакыт юк дигән әйбер ул, ул сүз табу гына. Шулай мени?
Вакыт табырга була, вакыт. Ялкауларның сүзе булган шулай. Шулай өйрәтәбез сезне.
Шулай. Гастрольләрдә дә вакыт табырга була. Күбрәк ял итәбез бит инде менә көндез. Дантель ал да шунда. Дантель ал, шауып кайт, су коеп. Отжиматься ит. Отжиматься ит. Ашарга пешер. Бабай тоже спорт белән кул эшләй. Е, е, әлбәттә, әлбәттә. Менә инде дуслар безнең монда көрәшебез үзенең э, финалына якынлаша. Ягъни, э, әзерләнеп бетә безнең. Бу люля кебаб дигән нәрсә. Ә Мәрьямнең бу вакытта инде салаты да әзер дигәндәй. Әйе. Син ярдәм итәсең Безнең әле- моннан соң. Илназга. Белмим инде ничек сорар инде шулаймы Илназ? Карарбыз инде. Дигән дә Лилия кебабны урарга да вакыт шактый күп китә, беләсеңме? Ашарга ярдәм итәргә мөмкин. Яра, әйдә туктап тора, синең эшең бик тиз китте кебек, монда Әйдә. Илназ урый торсын. Э, Бераз аңа да эшләргә мөмкинлек бирик. Минем Ул үзем- җырын җырлап күрсәтте. Мгм. Син бераз безгә берәр нәрсә сөйләп күрсәт. Ни кызык нәрсә бит. Сөйләп күрсәтергәме, җырлап күрсәтергәме? Изек булсын ул бәлкем юморескадан, бәлкем күңелне тетрәндерә торган Поэмадан үзекме, шигырь? Образга керү өчен әлбәттә музыка кушадыр инде. Нишләтик әле музыка? Ну, ярый, музыка. Баяным юк шул, уйнар идем бераздан. Ярый.
Кыска гына.
Мин кыска гына идем.
Иң кыскаларын, монологларын сөйләп тормыйм. Алар инде концертта әлбәттә булачак чакырга килеп карарсың, ишетерсең, күрерсең. Һәм инде менә бәхет турында кыска гына сөйлисем килә. Менә Булат әйтәле, бәхет нәрсә ул? Бәхет? Бәхет нәрсә?
Синең өчен бәхет нәрсә? Бәхет ул менә бу. Якыннар, Булат, туганнарым.
Бәхет шул җитне ашау.
Бәхет Нәрсә дигән белән нәрсәне- чагыштырасың бит? Бәхет Бәхет- нәрсә? Э, Якыннарым, э, гаиләм, туганнарым исән сау булуы. Беренчедән, э, дусларымның менә якын тирә, мин кемнәрне беләм, барсында исән сау булуы, дөньяларының тыныч, имин булуы, Шулай. яраткан эшендә эшләү. Шулай. э, Бәхет өчен күңелгә- бик күп кирәк икән Әйе. сиңа, шулаймы? Күңелгә якын кешеләр белән аралашу, мәсәлән, монда булу, менә сезнең кебек кешеләр белән Бәхет дигән нәрсәне... Күрү арала шундый яңалыклар белү. Дөрес әйтәсең, Булат, бәхет дигән нәрсәне тотып булмый. Аны тоеп кына була, шулай бит. Каядыр менә бар ул бәхетле. Яки кеше үзен бәхетле итеп күзәтә, яки бәхетсез итеп инде. Шуңа... Үз-үзең белән гармониядә булу дип әйтәм инде, бәхет. Гомере буе кешенең җаны белән, тәне белән теләгәне, бары бәхет. Йөрер юлларың булса, шул бәхет. Кичерер тойгыларың булса, ул да бәхет. Җырлар җырларың булса, Шул да бәхет. Тик җырланганда җыр бүленмәсен. Җыр тыңланып бетсен. Шул да бәхет. Бәхет. Кыска бер сүз. Һәркем аның үзенчә аңлый мәгънәсен. Дуслар, мин тик шуны беләм, бәхет ул кешенең беркайчан да Туймас нәрсәсе. Бәхетле булыгыз барыгыз да. Амин, амин, амин.
Рәхмәт, рәхмәт. Күрдеңме син?
Дуслар, безнең э, Илназның лилә кебаплары әзер күреп торасыз, бик матур булып торалар. Илназга бу син нәрсә эшлисең моның белән? Бу э, моны хәзер пешерергә куябыз. Әйе. Башта куйыкмы или әйтимме? Әйт. Э, моны пешерергә куябыз да, суган кисәм, таба бирсәң. Таба бар.
Син өчен махсус Кукмара маркалы. Яңа әле бу.
Әле башланмаганы. Монда суган кыздырабыз. Э, аннары кыяр, помидор, бурыч. Алла бирсә.
Алла бирсә, шуны бергә кыздырабыз да тушит итеп, шуның өстенә э, рис пешереп, рис белән бергә бутап, гарнир була инде, бик матур була. Бу матур, гарнир. Бу матур әйберләрне пакка пешерергә куйыйк. Э, бисмилланы әйтеп, хәерле сәгатьтә тәмле булып пешсен.

үз фикерләрен әйтеп, мин аларны сезгә ирештерермен. Хәзергә кабаттан үзебезнең матур теләкләребезне, җылы, кайнар хисләребезне әйтик әле. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында. Кукмара Саудия маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкин. Һәм шулай ук әлеге табаларны алганда, зинһар игътибар итегез, Һәр күк мара табасының астында фирменный логотипы бар. Күк мара. Бары тик дөрес, сыйфатлы, шәп табалар гына алыгыз. Дуслар, тәмле көрәшебезнең э, финалы. Һәм финалда һәр вакыт агачыда белгеч килеп, э, үзенең нәтиҗәсен ясап, башта калып карап, әлбәттә, дегустация ясап, үз фикерен әйтә безнең бүгенге катнашучыларыбыз хакында. Һәм бездә кабаттан бүген Марокко рестораны шеф-повары Илнур Ямаев. Илнур, сәлам. Сәлам, Булат. Тәмле ризыклар әзерләдек бүген. Бик тырыштылар, бик тырыштылар да тырыштылар. Бик сана. Шундук бирәм. Бизәлешләр дә бик матур.
Кайсын?
Нан башлысын. Бар салат. Шуннан башлабыз инде.
Әйдә салаттан башлабыз. Әйдә башлабыз. Салатның исеме ничек соң, Булат? Э, Мәриям дип атала.
Мәриям салаты. Мәриям.
Мондыйны куып караган булмады әле. Э, минем дә юк.
Ашап карагач билгесен әйтербез инде. Так.
Мәриям. Мариям салаты ничегрәк икән? Булган булыр.
Урындамы барысы да? Барысы да урында, баланс сакланган. Помидорлары, Иң кыярлары үзенә тура бер сусыл, бер тәмләткеч, ләргә салган, укробы да бизәлешле әйбәт. Әле

Ике дә эләксен инде, менә әйтебар, әйбер кисәк әйтебар, эләкте кебек. Хәзер эләктерәбез. Так, Илнур булсын да эләктермәсен дә. Әйе. Ике дә бәрәңгесе бәй тулай шуна капка йөз инде. Шулай дикме? Су салды, башта су салды. Су сыл булсын өчен дип. Ләкин беләсеңме, Үз духовкасы түгел. Дип әйтте инде ул. Син бу кеше якын кешең менә бик яклыйсың ә, моны. Юк, якламыйм.
Мин бөтен кунаклар миңа килгән. Барлык катнашучылар якын. Әйе. Духовка итеп пешкән.
Пешкәнме?
Бәрәңгезләр пешкән. Иң курыкканы шул итеп пешмәстер дип. Әз генә суганы шытыртый. Кыздырып бетермәгәнне. Ярар инде каты булса әйбәт бит инде ул. Я, каты булгач. Йомшак суган дип. Суган кат. Суган яки чи булгач, япшып беткән булгач. Әй табасың инде хаман бәйләгән булып. Ярар булды. Урталай, Ә, урталай Бу булгач, катнашучыбыз өлгермәде салат ясап, аның каравы. Әһә. Аның Но да зато- эксклюзивный инде ризык. Моны әле безнең тапшыруыбызда беренче ясадылар. Гомумән, менә болай итеп люля кебабны. Люля кебаб.
Люля кебаб динде ул аның үзе. Там бик өстә әзерләнде. Куып карыйк.
Куып карар, әйдә, күп сөйләгәнче менә. Әйге, әйдә.
Соликон берне, что ли? Эй, Эй, бу кубылай не мена.
А кисеп карар. Кисеп карар инде.
Моны әле камырлар белән урагандыр мени? Камыр белән урады, икмәк кирәк түгел монда. Монда икмәк тә кирәк түгел. Кара җимеш. Кара җимеш.
Икмәк.
Ой, ул бит аерым тәм бирә дип нәрсә әйтте. Так. Яни шигенер итеп пешкән.
Әйбәт, тәмгешкә салганыгыз. Әмма ләкин корып киткән әзер кибеп кибеп шырып. Әз генә.
Кибеп. Әйтте шул аны итеп пешсен өчен загра тотты инде. Үзе дә күрде инде аны Булат. Корыккандыр инде чи булсын дип.
Чи булмасын дип. Чи булмасын дип корыкты бераз әй.
Дөгесен дә калып карыйсың соң бу. Дөгесен әй шулай бик зак әзерләде. Монда э, вакыты калмады ни өчен? Э, чөнки ул гарнирын әзерләде аны. Гарнирын әзерләде. Әйе. Бу дөге нәрсә? Овощной плов дип аталамы соң ничек дип аталасың? Ну, ничек атасын дә шулай атам. Э, ничек? Овощной плов.

Мин бирер идем беренче урынны, ләкин әзрәк кенә бит инде суганы кыздырылып бетмәгән, шатырты дип әйттек. Бу катнашучыга осталыгы өчен, теге катлаулы өчен беренче урынны бу катнашучыга бирәм. Шит кенә итеп кибеп беткән, но аның китеп кибеп киткән. Кибеп киткән, но аның Сәбәбе ни- нәрсәдә әзрәк майлырак ит кушырга кирәк мондый ризыкларга. А, Мойсалар думаю.
Бунда тулаем теге Корырак ит корырак кушыра, иә, иә, ит иә. чыгарганнар да шуңа күрә кипкәнрәк. Әйе.
Урысча әйтмешли сочный булмаган. Ага.
Шуңа күрә катлаулык өчен бу катнашучыга беренче урын була, бу катнашучыга икенче урын. Ах!
Чүт кенә.
Чүт кенә.
Әйе. Барысы да теге бер тирәй баланста, шулай Бер тирә баланста.
Баланс бер тирәдә.
Бу якта кем пешерде соң әйтә аласың? Монда ир егет пешерде. Ну, ир егет пешергәч тем более. Ага. Ан мондый осталык белән пешергән ир егеткә менә болай булган. Ярар аңладык, менә болай булгач. Монда ир егет, монда кыз кеше. Рәхмәт инде. Мин синең сүзләреңне чәчми түкми аларга ирештерәм хәзер. Ярар. Һәрхәлдә ирештерергә тырышырмын.

Иә, Мәриям, Илназ, Илназ, Мәриям инде әзер үзләренә, үзләренең ризыклары турындағы бөтен сүзне ишетергә белгечнең теләкләрен һәм дә киңәшләрен. Болайрак хәлләр, башладык монда. Һәр вакытта белгеч безнең бу якка басам, куап карады салатыңны. Нәрсә диде? Барысы да урында ди. Барысы да урында, барысы тәңгәл килгән, баланс урынында, шуңа күрә Бер сүз әйтә алмыйм ди, монда яхшы билге. Мин бик шат. Әйе, аннан соң менә синең французча әйтүне карап кара. Асалның исемен шикем әйтәм, Мәриям. О, Мәриям, салат ашаган юк дигән болай. Искә төште. Э, карап карады. Ите пешкән диде. Дидем. Ләкин э, суганы кетердәп тора ди. Суганы чиктер пешеп җитмәгән ахырына кадәр. Бераз гына кимчелек ягын тапты шул. Э, суганы да пешеп җиткән булса ди, барысы да урында булыр иде дип Күчте бу якка. Бу якка күчте дә, ого. Карап торам ну люлә кебаплар әле беренче тапкыр. Шеф повар үзенә ашаган. Шеф повар үзенә ашаган итләр. Бик катлаулы ризык әзерләгән ди. Катлаулыгы буенча, осталык буенча дип. Папара да ите бераз гына кибеп киткән ди. Әй, күбрәк Беренчедән әй заграк тоткансыздыр ди. Аннан соң икенчедән э, мин аңа аңлаттым ни өчен заграк тотканым сәбәбен ите пешеп чыксын дип. Аңлашыла ди. Ләкин иткә дә ди андый вакытта бераз э, мойлырак ит сайларга кирәк. Яисә инде мондый май кушырга саларга, шуны гына киңәшен әйтте. Ну, Шунысы гына.
Ит тиңебезне сайлап торырга. Сайлап торасы монда мөмкинлек юк иде, чөнки сез үз итегез белән килмәдегез, ансы аңлашыла. Һәм мәдәм диге салат ясамады, диге пешерде шулай дип. Э, куап карады. От диге 5 плюс белән. Монда бер суганы пешкәнме суганы?
Юк, монда дигесе урынында, моны бик зур белгеч ясаган дип. Сорады, кимсең монда егетме, кызмы Мөхәммәд? Монда егет дигәч, монда инде бер сүзсез Беренче урын бирәм дип. Мәрьям! Мәрьям!
Абсолютный батыр. Мәрьям, әйе.
Катлаулык буенча Ират булай иттереп ясагач дип инде ул монда берсе бар чикләнеп тора дри. Беренче, беренче мәдәм, монда Ират. Монда кем мәдәм, монда кыз. Ага, все. Шуңа. Ул э, беренче урын булса да менә күрсәттем менә болай рак кына. Бик азына беренчелеге. Бүген дуслык, бүген дуслык җиңде ди. Күбрәк, әйе, әйе. Монда ул аның беренче урыны шундый зур беренче урын түгел. Бер ни кадәр генә. Шуңа син күңелеңә якын ала күрмә, зинһар өчен без бүләкләр тапшыруында синнән башлыйбыз, рөхсәт итсә, Илназ. Әйе. Әлеге безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге искиткеч саба беренче чиратта сиңа. Сиңа үзеңнең гаиләңне, тормыш теләгең, ике улыңны пешереп сыйларга язсын. Алар да синең гастрольләргә кайтканда пешереп көтеп торсыннар.
Амин. Һәм әлбәттә инде Илназга. Мин үзем беләп китермен гастрольгә. Сине гастрольгә йөрт. Ней, хәзер, Аңламасалар. хәзер пешерергә күрсәттек, өйрәтеп. Ней. Әйе. Хәзер инде э, авылга кайткач та әти белән иң беренче кастрольне кая диячәк инде бу. Илназ. Рәхмәт, яме Илназ, бик зур Бик зур рәхмәт. рәхмәт үзегезгә.
Күкбары менә моны чыгара торган безнең заводка, шушындый кешеләргә. Батыр бу булат син белә. Мин.
Яшь чагымда. Бик зур рәхмәт килүегезгә, тәмле ризыклар белән сыйлавыгызга, менә инде э, уникаль рецептлар күрсәттегез, кызыклы рецептлар. Бик матур кряш булды. Кряшта шедевр, димә. Әй, инде шулай Дөрес, күрә. Килешәбез.
э, дөрес кряш күрсәттегез дип.
Көрәштә тигезлек җиңде. Яратып пешердек икебез дә чын күңелдән инде. Булат Тимидин күбрәк тырышты безнең өчен. Янып Монда да тордым, барасың, көч монда биреп да- тордым монда да барасың. үзгәргәнгә.
Күбрәк сөйләдем. Шуңа күрә безне э, чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Э, Шушында эшләүче кызларга, егетләргә, безне караячак тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт. Түзеп карасыннар инде. Яратып, аппетитлап